Болугур ырыаҕа ылланар хоһооҥҥо хоһуйуллар кыраһыабай кыыс Амма кытылыгар туругура олохсуйбут Чурапчы улууһун биир улахан нэһилиэгэ. Былыр-былыргыттан Болугур өҥ сиринэн-уотунан, дэлэй булдунан, өлгөм сирин аһынан биллэр. Манна дьон киэнэ чулуута, үлэһит киэнэ үтүөтэ, нэһилиэкпит, бүтүн Сахабыт сирэ сайдарыгар төһүү күүс буолбуттара.

Тыһыынча тоҕус сүүс сүүрбэх ас сыллаахха Улахан алааска «Сайдыы» диэн бастакытыы хаһаайыстыбатын артыала тэриллэр. Бэрэссэдээтэлинэн Едрихинскай Осип Петрович талыллар. Урукку Сулҕаччыга Сырдык коммуна уонна Тэҥнэбил артыал Болугуртан төрүттээх дьонноро киирбиттэр. Ити кэмҥэ биһиги нэһилиэк Амма улууһугар киирэр этибит. Тыһыынча тоҕус сүүс отут биир сыллаахха улахан уларыйыылар кэмнэригэр бастакы Болугур нэһилиэгин Амма районуттан арааран Чурапчы районугар холбоммут уонна Амма нэһилиэгэ диэн ааттаммыт. Халыйаат, Көстөкүүнэп, Дьадаҥы бөлөҕө, Кыһыл Кымньыы, Ардьакыап бөлөҕө табаарыстыбалар тыһыынча тоҕус сүүс отут алта сыллаахтан Тельман, Фрунзе, Чапаев, Ылдьааллыга, Димитров, Биэс колхоз буолан тигинэччи үлэлииллэр. Саха Автономнай Республикатын бырабыыталыстыбата тыһыынча тоҕус сүүс отут түөрт сылтан тыа сирин үлэһит дьонун колхозтарын ат көрөлөөн ааллаах үүҥҥэ таһаҕас таһыытыгар туруорар. Оччотооҕу холкуостарга таһаҕас таһыытыгар түһээн түһэрэ булгуччу толоруллар дьаһал этэ. Ааллаах үүҥҥэ диэри дойдуларыттан эрэй бөҕөнү көрөн сыра-сылба баранан Сэтинньи ый ортотуттан саҕалаан ыам ыйыгар диэри биирдии киһи үс-түөрт көлө атынан бириискэлэргэ көмүсчүттэр аһыр астарын, таҥнар таҥастарын таһаллара. Ыллаҕым дьыалам баран тиийэммин сытынан мистепкэ тахтар киһим кэлэн ааттаһыы бөҕө. Оо, тардыһа иккистээн диэн. Оҕус тириитин иккистээн билбэттэр. Оо, уол эбикки. Оо, молодец. Аны Чурапчыла баабу биллэ буоллаҕына.

Сэрии инниттэн саҕаламмыт кураан кэмигэр биэс колхозпут нотара куолум үрэхтэринэн оттуу тахсаллар. Төрдүн икки, төрдүн үс сыллардааҕы ыарахан кыстык аас аччык кэмигэр колхозтаахтар тыылга туох баардарынан-суохтарынан кыайыыны уһансыбыттара. Төрдүн үс сыллаахха сааскы ыһыы сиэмэ бурдугун тиийиитигэр оҕолор дьахталлар тэринэн үгүс ырыган атынан Сиэмэ бурдугу тиэйэ барбыттара. Ол кэмҥэ Чурапчыга Ыһыыга диэн нэһилиэктэринэн иккилии куул курупчаакы кэлбитин, көлө суох буолан арыычча сэниэлээх түөрт дьахтарбыт Фрунзеттан Мария Фоминична Абрамова, Варвара Дмитриевна Савина, Анастасия Егоровна Федорова, Мария Васильевна Абрамова Чурапчыттан сатыы икки салаасканан бурдугу соһон киллэрбиттэр. Тыылга үлэлээбит дьоруой дьоммут үрдүк ааттарын үйэлэргэ умнубаппыт. Эйэлээх олох саҕаламмыта. Сэрии сылларыгар айгыраабыт олоҕу оҥостор күүстээх ыстахаанаптыы үлэ тигиниир. 1904 сыллаахха СССР Верховнай Сэбиэтин Президиумун уурааҕынан Роман Иннокентьевич Көстөкүүнэпкэ социалистическай үлэ дьоруойун үрдүк аата иҥэриллэн Нэһилиэкпит сэрии кэннинээҕи олоҕун үйэлэргэ умнуллубат үтүө түгэнэ буолар. Роман Иннокентьевич Фрунзе колхуоска старшай сылгыһытынан үлэлии сылдьан, биэһэн биэс биэттэн биэһэн биэс кулуну ылары ситиһэр. Тыһыынча тоҕус сүүс бүөх ынаҕыс сыллартан Амма нэһилиэгэ кэҥээн-сайдан, Одьулуун уонна Амма холбоһор. Ленин колхоз председателинэн Егор Семенович Николаев салайар кэмигэр Мындаҕаайыга сүҥкэн үлэ тэриллэр. Өрүс уҥуоҕар түөрт типилииссэ тутуллар, дьон хаһан да амсайбатах аһын, оҕурсу, помидор, хаппыыста олордубуттара хас да сыл өлгөмнүк үүнэр. Хортуопуй Бээһэнгээҕэ ыһыллан үрдүк үүнүүнү ситиһэллэр. Икки пилорама тутуллан үгүс тутуу ыытыллар. Сабыс-саҥа дьиэлэрэ кэчигирэһэ сандаараллар, бөһүөлэкпит көбүс-көнө уулуссалара сыталлаахтык тыргыллаллар. Дулҕалаах сир астарыллан оттонор ходуһаларбыт кэҥииллэр, мелиорация үлэтэ күүскэ ыытыллар. Тыһыынча тоҕус сүүс алта уон биир алта уон биэс сыллардаахха Эрэли Кэристиин колхуоска Болугуур, Одьулуун, Хоптоҕо, Чакыр, Хадаар хайахсыт нэһилиэктэрэ киирэллэр. Бу холбоһуу кэмигэр Алексеевское управление саҕана Болугур диэн нэһилиэкпит төрүт аатын ылыммыппыт. Тыһыынча тоҕус сүүс сэттэ уон биир сыллаахха Адам алааһыгар тыһыынча ынах сүөһү турар Хотонун бастакы корпуһа үлэҕэ киирэр. Сыл аайы ити курдук үс сүөһү турар корпуһа ортотугар улахан подсобно помещение уонна туспа котельнай үлэҕэ киирбиттэрэ. Тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уонча сылтан Мындаҕайы совхоз тэриллэн нэһилиэккэ сайдыы иккис түһүмэҕэ саҕаланар. Директорынан Чичигинаров Василий Петрович ананар. Ити сылтан саҕалаан элбэх гектар сир оҥоһуллубута, элбэх сыллаах от ыһыллыбыта. Сопхуоска ыччат комсомольскай звенота тэриллибитэ. Звеноҕа сэттэ эдэр ыччат киирбиттэрэ. Иннокентий, Герман, Илья Николай, Николаевтар, Николай, Михаил Игнатьевтар, Александр Слепцов төһүү ыччаттар былааннарын аһары толорон рекорду олохтоон хаста да чемпион үрдүк аатын ылбыттара. Комсомол оройуоннааҕы кэмитиэтин уонна саҥа олох эрэдээксийэтин көҕүлээбит үрдүк ыам иһин күрэхтэһиигэ Мындаҕаайы сопхуос Валерий Дедоров салайар Кыстык Угдаҕа баар ыччат комсомоллара куруук инники сылдьыбыттара. Элбэх сыллаах оту үүннэриигэ Саха СССР норуотун хаһаайыстыбатын судаарыстыбынай бириэмийэ лауреата төрдүк аатын Ноев Дмитрий Михайлович ылбыта. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун икки сылтан Мындаҕаайы сопхуос Болугурдааҕы отделениета Мындаҕаайы табаарыстыба буолбута. Табаарыстыба бастакы председателинэн Егор Егорович Амосов үлэлээбитэ. Салгыы Николай Григорьевич Михайлов үлэлиир. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун алта сылтан Николай Афанасьевич Федотов өрүлэлээбитэ. Салгыы эдэр эрчимнээх Александр Иванович Сивцев кэлбитэ. Икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха кини салайар кэмигэр Кыстык Кугдаҕа толору механизированнай сүөһү комплекса тутуллубута. Соҕурууттан аҕыһын боруода тиҥэһэ тиэллэн кэлбитэ. Кини кэнниттэн Василий Молотович Константинов Мындаҕайы тыа хаһаайыстыбатын кооперативын салайбыта. Икки тыһыынча уон алта сыллаахтан саҕалаан Дмитрий Дмитриевич Ноев салалтатынан үгүс үлэ үлүмнүччү ыытыллыбыта. Бааһына сирдэрин чөлүгэр түһэрбиттэрэ. Үлэһиттэр олорор түөрт уопсай дьиэтэ тутуллубута, сылгы баазата, сайылык хотоно, тыһыынча тонна сенаж, сиилэс хомуллубута, уон километрдээх бааһына күрүөтэ тутуллубута. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕон икки сыллаахтан бааһынай хаһаайыстыбалар тэриллэн барбыттара. Он түөрт хаһаайыстыба сүөһү, сылгы иитэн, оҕуруот үүннэрэн саҕалыыллар. Адам, бааһынай хаһайыстыба, салайааччы Михаил Михайлович Дьячковскай, хаппыыста үүннэриитигэр оройуон рекордсмена буолар. Кэлин уола Валерий Михайлович Дьячковскай хаһайыстыбаны салгыы сайыннарар. Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуһун аҕыс сылтан Чараҥ хаһайыстыба тэриллэр. Сүүс сэттэ уон тоҕус сылгылаах, биэтэ сүүс отут сэттэ, сүүс сүрбэ аҕыс ынах сүөһүлээх ыанара биэһин аҕыс сылга сэттэ уон алта тонна үүт туттарар салайааччы саха сирин тыатын хаһаайыстыбатын үтүөлээх үлэһитэ мария константиновна луковцева икки тыһыынча биир сыллаахха улууска тирэх бааһынай хаһаайыстыба буолар сайдыы бааһынай хаһаайыстыба икки тыһыынча уон биэс сыллаахха тэриллэр салайааччы данил данилович павлов бүгүҥҥү күҥҥэ отут газ сиргэ хортуопуй икки гааҕа моркуоп отут гааҕа сенаж олордон үрдүк үүнүүнү ылар. Сүөһү иитиитигэр билигин үлэлии сылдьар бааһынай хаһайыстыбалар Искра бааһынай хаһайыстыба салайааччы Сисалятина Валентина Елисеевна, Лариса Николаевна, Роман Николаевич Эверстовтар бааһынай хаһайыстыбалара сүөһү сылгы иититинэн дьарыктанар. Эдэр кэскиллээх бааһынай хаһайыстыбалаах Стас Гермогенов Сылгы иитиитигэр Егор Егорович Герасимов, Марфа Дмитриевна Седалищева илгэ баһынай хаһаайыстыбалара тэриллэн үлэлии-хамсыы сылдьаллар. Амма орто оскуолатын иһинэн тэриллибит Эйгэ тыа хаһаайыстыбатын кооператива оҕуруот аһын үүннэрэн, кэнчээри ыччаты үлэнэн иитэр-үөрэтэр. Икки тыһыынча уон аҕыс, икки тыһыынча сүрбэ икки сылларга нэһилиэк баһылыгынан үлэлээбит Анна Николаевна Флегонтова киэн туттар киһибит Роман Иннокентьевич Константинов сүүс сөрбü биэс сааһынын юбилейнай республиканскай программаҕа киллэрэн, кини аатынан саҥа таас сүүс сөрбü миэстэлээх оскуоланы Москваҕа тиийэ туруорсан, икки тыһыынча сөрбө икки сылтан тутуута саҕаланан, үлэ дьоруйун үрдүк аатын ылбыта сэттэ уон биэс өрөгөйдөөх сылын көрсө, быйыл үлэҕэ киирэрин үөрэ-долгуйа күүтэбит.